a hla a ti hlayela hi yexe a heta a hlamula tano tano mm. a nge ti hlayeli
okay e u ta teka ni n'wi hlayela and then a hlamula mm.
ku vutisa hume nhlanga okay guys mm. uh, ladies first azvo

swilo swa childish leswi mina bebi yi nga swi endla ende swi endle ngopfu i ku famba hi ya hi ya vuya mundzuku like all the time hi suka hi ya hi ya vuya mundzuku hi leswi mina bebi like swi childish nyana sweswo mi kuma ku swi childish

like yeah, it's there's this other year lembe rin'wana hi nga tshama yo namuntlha hi mundzuku namuntlha hi mundzuku tani tani wa swi hleketa mara nda swi hleketa
baby
na pfumela babyes yes it's childish mara for, for, and like okay for the fact ya ku a nga ri na lexi xi endlaku like like useless thing nje watisanyana mm-hmm. yeah okay so a swi bede mara hi ku u swi endla siku na siku like u kuma ku everyday hina ho huma hi ya hi ya vuya mundzuku everyday huma hi ya hi ya vuya mundzuku like u kuma ku ka nyanga
everyday me me ntiwa swa ku loko no ze ni bebiyani a ni pundza ni nge pfuki

okay guys yeah it's a childish thing it's a childish go kuma ko u famba u vuya mundzuku famba u vuya mundzuku like u swi endla were or casually ka ku talatala kahle kahle a swi a swi a swi kahle as ngopfungopfu loko mi kuma ku misati na nuna like mina munti mi vanhu vakulu a swi a swi kahle kahle swi sweswo guys

va vuyela mpundzu yo khozi vhele ntirho wa voko nekule u nga ri ku hasileni baby ku ni nkarhi u nga ta ku vhela wo sweswi ni tsakise eh, ni tsakise muzimba wa ni twisisa okay no ti cancer swi kahle ku ti cancer guys or kanjani i'm not saying ku vhele wa twisisa mara ku ti cancer swi kahle

a hi nge fambi ka vuyi yo hi ta famba mara ta vuyi next question guys hi tshemba mi ri mi ri ni kwala ka ti-comment mi yi vona njhani mhaka leyi n'wini because yi hi ka two a yi yimanga hi ndlela yin'we leswi be va hlaka swona pfumelana yena swa ku ya is childish loko hi nga ri ka sileni so ya and then loko mi ri ka sileni ya ya twala so ya hi tani guys me a ri ri swi bad mara loko kuma ku okay hi nga ku sweswiwani ha suka baby hi ta veya mundzuku mm, njhenjhenje a hi khulumi leyi a yi sinaheta a wu nga hi ri xilo okay a ni ku u ta tlhe u phinda xilo okay as long nga ha phindli swi nga swi lavuoka Cause tagcina ka hi live ni question la kusungula vanhu guys say yi endle ma 5 minutes to 10 minutes guys leswi swa ku u famba u nga like yo suka sweswi hi famba hi nga vuyi a swi bad mara problem i ku u swi endla namuntlha mundzuku like okay na hambi u jampa mundzuku hi swi endla namuntlha after mundzuku cause hi relaxini hi wisile mindlwani hi tlhelela like sweswana sweswo especially loko mi kuma ku hi a mundzuku swi endlile okay a hi continueni like okay sweswa ku question mina ni hlamulangi loko ku tsundzuki swi endlile
switsundzuki swa swi nga wu hlamulangi ni ni tlhe ni hlamula

what would we do loko mo kuma ku hi le ka talent show leswi swa ku ya laha hi ngo fika ne ni ku swo swi bebi a va nghena sweswinyana hi nghena hi va actor hi ba vo macomedian nyana kumbe hi ba vo ma love love love show nyana um ya hi nga hi nga endla hi bebi kumbe yi repa hi ti ayi mina bebi yi tele phela ya yimbelela ma swi tiva xi khome kahle mbilu yanga ni mu pfuna va ri bebi wanga xi khome kahle mbilu a swi twisisa swi tele swi nga swi endlaka na bebi laha um hi nga hi nga hi nga actor kumbe hi endla comedy show hi bava te hi nga hambani swi tele swi kalanga swi tele swi nga ta swi endla laha vanhu va tlhe va tsaka

What's the best meal we've ever cooked together? Oh! i yini swakudya leswi nga si tshama hi swi sweka swa best hi nga si tshama hi swi sweka hi ri vambirhi lexi hi nga tshama hi swi sweka na baby i ku ri i xitampa semp xitampa na na na beef a hi swekela laha handle wa swi hleketa

a ndzi tsundzuki misweswo okay guys loko ni nga yi hlamulanga kahle ni kombe mi ni khomela na u yi hlamule kahle u ndzi u khomele hi munhu la u khomela hi mama nga ni faka timhaka ta wena next question kana kumbe no lora guys

Eyi swi tele he. Mission 3 baby. There's a lot. Hayi hayi u nga ni nga ni fikisa. There's a lot, there's a lot, there's a lot leswi ni swi rhandzaka he ku eh okay one thing ku eh vanhu va ku tala like eh, the inspired hi hina va va va bukhelele ka hina ma swi twisisa nyana hi dyondzisa vanhu va ku tala ku no ku rirhandzu ri ri- ri ri i xi xa njhani ma swi twisisa. so yeah that's Allah that's that's a woman doing like so, then very emotional yeah be emotional it's yes. fine it's okay to be emotional must be I cry as well you can be and then uh uh xin'wana xi rhandzaka karhi lexi njhi pa eh i ku i ku i ku i ku rhandzana mina baby ya yeah, um nkarhi yin'wana hi pfa hi lwa loko ni la ku hlaya loko ni la ku hlamba ri huma ro ro karhi ni vonela so ya swa ni bela ya hala swi ni bela ku loko hi lwa kahle kahle more especially loko hi holova it's kind of funny nyana
so ku holova ka hela ku holova ka hela ko va na argument nyana ne

like it's a joke thing ku munhu a nga swi tekeli nhlokweni wa swi twisisa swi endla ku u nga tshama swo nhlokweni wa swi twisisa so yeah that's the other thing ni swi rhandzaka and ku um ni ku ni ku ya ni ku hi nga khomani timbilu hi kulisana um ni ku tsaka ka ya ka ka ka ni tsakisa Oh, next question. Yi tlale kahle. Hi kahle kahle baby o oh, la u ni kolota ku mi kuma ku hi tshamile nje hinkwenu hi emotional a ni hlamusela swo 20 minutes vuma ni hlamusela leswi i ni byela xitori xa relationship ya hina i xitori xitori xa yin'we hi ku lwa xitori xa yini tse kuma tihlo ka a wu xi tivo xitori xa yena like u bya leswi nga le mbilwini ya wena
ji mtlholo leyi if if we were animals what would we be nga va yini loko a hi nga swiharhi a hi ta va hi ri hi ta va hi ri yini a hi ta va hi ri yini loko a hi nga swiharhi hina sweswinyana a hi ta va hi ri yini
a hi ta va hi ri tinghala hayi like no hayi kasi a hi tirha ra bad cause tinghala ta dyanana ni

cause ti nga la hinkwako la ti ya kona loko ti ya ku hloteni ti famba swin'we cause va te ti nga hi te ah, swi hambana ah. va famba vavanuna ehloteni vavasati va tshama na vavanuna okay a hi ta va swinyanyani ke
hayi swa ku ah, like phati yin'wana wona swo swinyanyana swa rhandzana mara swi na phati leswaku sweswi ku ye ku phandiweni munhu okay mina bebi loko a ho va swiharhi a hi ta va swinyanyani cause swinyanyani swi soft

ekdis swinyanyani swa kheta ku swa dya vanhu swinyanyani eh, mara swa kheta ku lexi na lexi na yo nghala ya kheta yi dyi byanyi hawu byanyi ntsena hawu a ni ya kheta ku dyi danga yi a hi ta va swinyanyani i question ya mi leyiwani a hi ta va swinyanyani

what's the best way we have found to resolve fight mm. yihi ndlela leyi hi nga yi kuma ya ku hi solva ti nga ku yini tinyimpi ta hina loko mi kuma ku hi kwatelanini oro ya a ni yi lava question leyi mara ni kumanga

i ku
hayi mina i don't prefer it a ni ro yi prefera ni ri okay yo okay ta hlamula after it's fine hi yo a yo u hetini eh eh a yona na yo
a hiri hi lava yini i yini eh, eh.
what's the best way mm-hmm. leyi we have leyi hi nga yi kuma ya ku hi solve ti-problem ta hina eh, i ku patlapatla guys then after patlapatla hi relax samoya nkhoma wena ma so
se i kota ku vulavula kahle ku baby eish mare Eh, so no man ngeke leswo kahle kahle kazi i i ku vulavurisana kahle eh after problem kota ku vulavula ku no eh one two three a swi ndzi a swi ndzi tsakisi hi yisa ku yini way forward ni vona nga yo yeleyo ndlela ya ku and then makhutlo na na na patlapatla yi fanele yi nghena la xikarhi ku emotions leti ti yehla on com and then kota ku vuyisa miqondo yi refresh kahle ku baby no I was wrong kun'wana a admit-a ku oh baby a ni wrong this is ya a ni wrong baby he hinkwenu mi nga dzikadziki a ku yehli wun'we un'wana a tlakuka loko a tlakuka Ku tlakuka kha ya so kwihi? wu yehla like a ne a mi nge fambisani baby swi na Oh, mi hi ku kwatela. un'wana u kwa- like, Eh, lowun'wana wa kwatile Loko wo u ri yena wrong. lowun'wana hambi u ri wrong nkarhi wun'wana U fanele u u swi ya vona hi- swa a wu yi henhla loko u ri rhongo u tshama hansi wa swi vona minkarhi wun'wana swa ku hekisi la ku na nkarhi wun'wana mi nga rhongo yi thuka n'wina and hinkwenu loko moya mi ri two ehenhla a swi nge hlangani se swi boha u tiyise hansi wa swi twisisa so as long u two wrongs never make right baby so eh, mi kota ku vulavurisana and then

yes ku vulavula na hambi wo kuma ku okay ku na leswi swa ku okay ku na lava ya vo mi kuma ku va prefera ku loko va ri no wrong. va prefera ku loko va ri wrong. so man ante yeah so ni ri dideng Eh. you ku calma down se mi kota ku vulavula after dideng the ku communication na ya ku u wena yi kuma ku nghena.
okay dideng munhu a nga yi lavi u fanele u endla njhani anilavi like ngikwatile in a way leyo anilavi ndakusoftela ndakumasaja masaja Ah, i sweswo talk to swi you undisisa So guys, kuna vanhu lava va mi kumaku- ku na ku mi kuma ku um dadenge leyi bibi a vulavula ku yona van'wana mi ta kuma ku u wrong ne And ande then u va tive endla munhu wa wena dadenge. guys u tive munhu wa wena guys swi ya swa ku u tiva yo- na hambi u n'wi tiva siku rin'wana u ta ku cincela loko u cinca ke phela mm, mm, mm, a hi solve mhaka communicationlideng eh, eh, yi endla ku munhu a relaxa hi kote ku vulavula kahle cause loko hi vulavula hi loko un'wana un'wana loko u rivele unless loko un'wana a dropile loko un'wana loko u rivele so guys ku vulavula mi ri soft kahle hi swilo swa grand

guys mi nga yi tshikeni mhaka loko u lava ku communicator kun'wani he mi ta holova mi nga fiki mi lava swa mi ya kwini mi nga swi twisisi fika ndhaha mi khuluma kahle soft ma vulavula ku hamata Guys, it's my turn.
Khoma u jikisa jikisa. okay se kuma Mina tini ni- Ku ta mina.
Eh, ku ta wena leyi yo ni teketa u ka u yi lavi ku xinyamela tisa tek hawu se ni hlamula ni ti-question ta mina sweswi ni ta mi byela ku patlapatla hi size That's communication. Dog, u wrong. Vulavula. i'm not saying communication is wrong wa u nitwe You're right, baby. eya ni yima na Okay, wena ni kombela mara ku vulavula u so u swin'wana. khipha swin'wana me ni ri leswiya swi ku endla ku etise mi communicate kahle Ni ku kuma ku munhu a nga swi lavi.

patapatla ni ta ku nyika patapatla sweswi loko a like loko vo ku navela ka mina baby nkarhi wa sweswi hi nga tshama laha va ku vula ku navela ka wena then hi vhe swi endla lexi a ni ta kombela xona i ku aka ku aka and then after kwalani i ku aka like ku aka yindlu ya ku aka yindlu and then a xin'wana xa nhwanyana na xin'wana xa nhwanyana guys yeah that's my wish and my baby weke cause ni ta kuma ku me ni lava like ni hlaya swa wena mi ta hlaya swa mina okay my wish i ku aka muti wu helela like and then na xin'wana xa nhwanyana
a wa hala mahahla
mahahla na malava ya like yo guys mahahla ne video leyi after malembe nyana hi ta va ri na swihahlana na baby ni ku ni ta kombela masikwemisa gagaxa
ne o donate se hi mateka hi mafakwalana
phela ku va u nga ri vana va wena se vana va yena ku ri wa mina yo donate maspema va nga tiva nga mutini wuntima what if ya va na n'wana wa- na vana va lavaya vambirhi and then lava n'wa ma one one a tlanga phepha ni nge swi maki na sweswo so we wish ya wa ku nga va yini
me wish ya mehe ku nga va ku ri um la kahle kahle mabindzu ya hehe ma famba guys na swi twisisa bcause na mabindzu man'wana swibindzwabindzwana swa hehe swi nga talela mari a swi tikombi swa ku swi ya kwini business ya hehe content yi vaya

so ya swo leswi mi swi ni vuxaka swona okay ta ka sete ro mende u xamya ku va na n'wana n'wanyana wa ta va na u ta navela ku va na n'wana n'wana n'wana un'wana ka mehe right mfana un'wanyana na teka mi rhandza hinkwenu n'we mi taka na mi rhandza hinkwenu yebo i question i question ku teka teka masweswi ku teka a ku hlamula mani ku leswi teka wena i mi ya ni hlamula Oh, With the wish. okay.
koko rani we eh, like ya oh me no tatisa tatisanyana tana ya leyi yo question ya ya straight
if we had a food truck what would we sell
loko hi nga ni truck ya swa- ya swakudya a hi ta xavisa yini Ehe. ya swakudya eyi
swakudya swa ku kahlahla ku ta va ku ri yini a ta xavisa matandza obvious yeah swi tele swo guys mara hi ta xavisa matandza since it's delivery from da da da da da a hi ta xavisa matandza hi deliver wona

if we had a pet what will it be loko a yo nga na pet a ku ta ku ri yini va ni hlamula xin'we da swin'wana swin'wana a mu hlamula okay guys loko a ho va na pet like a a ni ta lava hi va na mbyana as mbyana i favorite ya mina and then baby favorite ya i ti-fish letiya ta swin'wana swa orange swa ti-color blocking ya i ti-fish so ya a hi ta va na ti-pete ti-two mbyana na ti-fish letiya leswi hi nga ta tlhe hi va na swona in future yes yeah ene mi ka njhani no sacrifice hayi ku no yi rhandza na mina even though no sacrifice ha fish wa rhandza

n'wi kuma i ni mise i ni mise yi njhani i tlhe a tsakama yo la ku damarela kese kera a ni nga tshembi xembe mara ni nga tshembi that day yo you made my day no tlanga guys the best surprise i valentines yeah 14 14 14 valentines that's my best eh, ye best ya baby nga ni nga yi hlanganisanga swi tivi ya ha ku endleka swinyana 2026 uh, 14 february hi yona. yeah na like yeah ye- like yes a ni nga swi eh, expectangi leswiya swa valentine mara na leswi swa siku leri i nga vuye nga byi langeli a wu la ku ni dlaya I was like, surprise, your dick is here.

i yini lexi xa ku sungula lexi a wu ta xi endla loko wo wina lotto yo wina e lotto mm, a ne loko yi wine hi wehe yi wine hi me loko yi wina hi me yi wine hi wehe okay guys mm. lexi a hi ta swi endla mina baby mm. and eh, like ni swi hlamula hi sayiti ra mina hlamula malavu because mi nga kuma ku ku va racist Uh-uh, like ngakuma yeah, kume nishilava ne and then kuma kubebikaokay and mina bebe a hi ta xa ku sungula a hi ta aka hlaya lexa u xi lavaka wa ku aka mm. a hi ta aka and then after ku aka hi investor and then hi endla mabusiness um eh, loko like swi ya hi ku mali ya ko yi tele ku fika kwihi mabusiness hla hinkwaswo mali hi nga ta vona swi khavhara hinkwaswo swi lavaka hla hinkwaswo bebi bebi na mina and then hi ti kumela ximovhana ximovhana ya i nga ri swi helini and then let's say ka mali liyani mi kuma ku yin'wana ya yo hi donetela vana swikolweni like tintangu yunifomo ya swi fana sweswiya swin'wana ke na ku yi nga donetela lavaya va va ri va ri leswi swa ti-orphanage swa ko ya hi leswi loko wu na lotto ni nga kombela ku swi endlisa

A hi ta va Timothy Mbumbo. Timothy Mbumbo. Ai. Ya maleka la yo king. Ya hi ta va Timothy Mbumbo cuz va tshama va ri sama ntisisa va tshama ri ka matima you know you know the the the, the story. So yeah. Tsek. Oh.

guys swa kala ku mi kuma ku ka relationship mi kuma ku vanhu va spenda nkarhi wa ku leha so lexi a hi ya celebrate xona i nkarhi lowu hinkwawo hi nga wu spenda mina bible kusukela masunguleni ku fika namuntlha na ti-success hinkwato leti nga ti endla kusukela la mina bible yi nga rhandzana ko ku fika namuntlha hi tlhe hi celebrate na tipulani ta hina hi tlhe hi tikhongelela

Thank you. 100% sure.
Guys, kusele yin'we la n'wani. Obvious. Wani? Yeah. Awu.
Guys, mngarivalen subscribe, like, comment, uh, share. share. Mhm. Eh, mtshama mi hi cheka every Saturday 5. Hi ta va hi ri kona ma swi tiva hi swilo swa ku tsokotsa, hi tshama hi tisela vunanga bya ku tsokotsa. Hi posta hi Vunanga tinghoma lavi. vunanga phela vunanga i vunanga i ku tsakisa nyana na tinghoma
xiyikhome kahle mpilu yanga i vunanga zweswo vunanga a ku tsakisa kasi vunanga a ku tsakisa na ana ha ku tswa ku posta yini hi posta yini hi posta q and a hi oh. posta ti-vlogs hi posta va ti nga hambani comedy hi posta ti-games guys ende mi nga loko u kuma ku ku na lexi u lavaka ku hi xi endla u nga zi u twa u pfaleleka ku u nga hi va ri nga khomenta xo ku komba te nga mani kombela ku mi endla swilo swo karhi no karhi hi ta mi endlela guys swin'wana na swin'wana leswi n'wi mi lavaka swona hi ta mi endlela

Itino ara mi, tak. Cheers to that. La. So title ko yoko akuta kurele. Kumbe hi ku ba rhandzani. Loko se ngena ka deep deep Xitsonga. Hi ku kumbe hi ku rirhandzu a ri heli.

se why u ndzi- no vula ku hi three minutes na swi kota ku ni tsala two pages Why?
ya U bula hi yini?
like mm, tlhe- especially loko ni ri emotional
so u tate u tate mapheji mangaki ka yona i think a ni na vo ma six page like leswi ni nga swi tsala laya a swi nga ri swa vatingambani mara like a ku ri swilo leswi ni nga swi vona real life u nga swi tsala u nga swi tsala u tsala swa ringete ku tsala swa ti nambani ta vona sweswi mm. eh, eh, hayi sweswi hayi laha ka video oh, from now swi tsali la ku vona ani u khoma yin'wana ni ku tsalela wena ni ku byela tsala wena ani u ri u ta ta ta va hlayela or njhani u ta like okay u ta rhanga u swi verify wena u tsale buku
full stop swa ku ya kwini lava va nge ndhawu swa mina wena
va lava tenga mani guys expect the book very soon baby i tsale book sweswi u tsale title va tenga mani ya va tenga mani va tenga mani and guys book ya kona loko ni yi tsala ya it's all about mina na baby loko like like ni tsala swilo leswi ni nga tshama ni swi vona a ni nge tsali na n'wina na ku a wu tshama wa vona maphepha oh no tlanga no tlanga ni tsala hi swilo leswi ni nga tshama ni swi vona mm, a swi tshama ni swi vona swa mafenseni
tifeni ta tifeni ta tifeni ta mina ti tiva mara ni vula ku mm. loko like okay most vanhu va lava tsalaka tibuku ne minkarhi ya ku tala kuma ku va tsala ku ya hi leswi va nga swi experience vuton'wini